Look at this nonsense. Look at this nonsense. My Naija people, I don bring ogbonge bishop news story. My name na Nehi. Emeka eh, Shapali yarn una some tori wey be say e just happen. The Kaduna State government don come announce say they don release the 287 school children dem wey Mila kidnappers dem bin kidnap from inside Kuruja Chikun local government area of Kaduna State. And na the state government na dey come out to come yarn this talk on Sunday, March 24th. 2024 but dem no really yarn if maybe dem pay ransom before dem release di children dem or maybe na ikoloba police na im rescue dem. di nigeria ikoloba police don come confam say six police officers dem dey miss and dem don kpai already as dem come tok say na through wey be say dem dey torchlight about di three ikoloba police officers wey be say dem dey lost for inside delta state wey dem come yarn is after wey be say dem come catch five suspects dem wey be say dem join body take kpai those police officers dem and di person wey be say e yarn dis tori na di tok-tok person of ikoloba police eh, wey be acp olumiwa adejobi na im come out come yarn dis tok on saturday wey be march 23 2024 about two ikoloba police officers dem under mopo 18 for inside owerri don come poof their life so after wey be say unknown gunmen dey attack dem during wey be say dem dey for inside their patrol motor along gariki road for inside okigwe for imo state and on saturday wey be march 23 2024 na dis gbege take happen. di governor of kano state wey be abba yusuf on friday wey be march 22 2024 don come provoke because of di yeye food wey be say dem dey share dey give pipo for dis ramadan feeding program wey be say di kano state dey do and na during wey be say im pay surprise visit to one of di feeding centre wey dey for inside gidan maza

president bola ahmed tinubu don come dey beg nigerians and say make dem try to dey patronize nigerian made goods for inside nigeria na im be the goods wey be say dem dey produce for inside nigeria as im come dey talk o say if we dey buy am from ourselves say this one go come promote our own goods dem wey oyibo dey call spending power and also e go even help our nigerian naira and kobo to dey value well well.

come dey run for the gym e come also come show dem say im sef still dey fit o and im stand gidigba but later dem come still discuss some matters wey concern nigeria and also abia state. I will urge you that you pay adequate attention to infrastructure. The former winner of Big Brother Naija wey im name be Miracle don come finally come show on top this video say im don finish im aviation school as im don become pilot as im come show for on top this video as im dey take dey fly play. di operatives for Ekoloba police command for inside Bauchi state e don come catch one former prisoner wey oyibo dey call ex-convict with two other people dem say because dem go tiftalise okada motorcycle for inside Gidan Rewa area of Bauchi state and their names na Yusuf Adamu 30 years old mohammed sanusi 20 years old um, mossad ibrahim 20 years old o and the value of the okada wey be say dem buy am na 400000 naira meanwhile dem titalize the okada come go sell am 100000 naira to person na 15th of march 2024 na ikoloba police arrest dem. family of di apsu medical student wey be say kpufpai on top di accident wey be say dem get during wey be say dem go attend one of dia colleague im don show dem don finally come show this video of the last video wey be say the girl do before they get the accident for inside the motor and the name of the girl na favour okpanko na on thursday march 21st 2024 na im dem get this ogbonge accident also the senior sister of another absu student a medical student wey be say kpai on top the accident wey the boy name be ebube the sister don come dey mourn the brother come dey cry o as she come post the last chat wey be say she with her brother take chat before they come get the ogbonge accident wey kpai three of dem. Di Adamawa State Calabar Police Command dey on 22 of March 2024 don arrest 24 years old lady wey be Bestie Sebastian say because she go hire one Sheila boy wey be Omila boy to attack and also rob one of im friend as dem come collect dat im friend di phone and Calabar police don tok say dem go charge two of dem to court. no be small wahala some nigeria calabar police don come stop some oyibo men dem for inside nigeria just to search their car and also to check their particular na so the oyibo men dem come change am for the nigerian police come dey shout for nigerian police and plenty nigerians dem don come dey yarn o say to say na fellow citizen of nigeria dey shout for police like this say the policeman for don sand sand the person ear say but this one na na oyibo the policeman no fit do anything. Contract! Come on, come on, where you come from? Where you come from? Where you come from? fourteen years old young boy wey be say e no dey work o oh, but im sperm dey work well well e don come give two girls belle and the two girls one of them dey for inside ss1 while the other one dey for ss2 and this matter happen for inside delta state. rain wey fall on sunday march 24 to 2024 don carry plenty electric pole fall for ground e come even remove roof of houses and even scatter plenty of the walls dem wey make the walls dey come break full ground eh, as plenty people dey come dey run for their lives and this gbege happen for inside benin city

wey be say im marry for about twelve years now after wey dem go do dna test e come find out o oh, say im no be the biological father of the two children wey be say two of them na twins meanwhile those two children dem na im wife former boyfriend na im get them. that's why i come show say im wife dey knack im former boyfriend kpekus wey make her come born for the boy. this na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.